ژیانی عومەری کوڕی خەتاب بۆ من کۆمەڵێک مەتەڵی بێ وەڵام لە هەر وێستگەیەکی ژیانی ورد دەبمەوە لە پێش ئیسلامیان دوای ئیسلام تووشی شۆک دەبم بەڵام هەموو ئەمانە لەلایەک و کاژمێری کۆتایی ژیانی لە لایەکی تر ئەو کاژمێری کە گەورەترین مەتەڵی مێژووە و مەحاڵە بە ئاسانی بەسەرمدا تێپەڕێت کاتێک ئەم هەڵوێستە دەخوێنمەوە تەنها یەک پرسیار مێشکم دەوەستێنێت ئەگەر ئەمە حاڵی عومەر بێت ئەی حاڵی من و تۆ دەبێت چۆن بێت کاتێک خەنجەرە ژەهراوێکی ئەبوو لوئلوئە جەستەی عومەری درو گەیاندیانە ماڵەوە، هەموان بێ جیاوازی زانیان کە تەنها چەند هەناسەیەکی ماوە، تەنانەت پزیشکەکە بە ڕاشکاوی پێی وت، عومەر، وەسێتەکانت بکە، تۆ دەڕۆیت. لە ساتێکی ئاوادا، مرۆڤ بیر لە ماڵ و منداڵ و دنیا و دەسەڵات دەکاتەوە، بەڵام عومەر کارێکی کرد کە عەقڵ دەوەستێنێت، ناردی بە شوێن حوزەیفەی کوڕی یەماندا، حوزەیفە و هاوەڵە بوو کە پێغەمبەر صلی اللە علیە و سلم وەک ڕاستگری خۆی لیستێکی پێ سپاردبوو کە ناوی هەموو دووڕ و مونافیقەکانی تێدابوو، حوزەیفە تەنها کەس بوو کە ئەوان بناسێت و هەرگیز نوێژی لەسەر تەرمەکانیان نەدەکرد، عومەر پێشتریش چەند جار هەوڵی دابوو ئەو ناوانە بزانێت، نەک بۆ سوکایەتی پێیان، بەڵکو بۆ ئەوەی دڵنیا بێتەوە ئایا ناوی خۆی لە ناو لیستەکەدایە یان نا. حوزەیفە هەموو جارێک پێی دەوت من نهێنیەک نادەمە دەستت کە پێغەمەر سەڵ الله عليه وسلم پێی سپاردوم بەڵام ئێستا عمر لە سەرەمەرگە لە لێواری مردنە دووبارە حوزەیفەی بان کرد و بەگریان و پارانەوەوە لی پرسی حوزەیفە توخوا پێم بڵێ ناوی من لە لیستی دووڕۆکاندایە حوزەیفەدایە پڕمەی گریان و وتی تۆ ئەم پرسیارە دەکەیت ئەی ئەمیرە المؤمنین عمر وتی بەڵێ پێم بڵێ حوزەیفە وتی، وەڵامت دەدەمەوە بەڵام تەنها بە تۆی دەڵێم، ناوی تۆ لەو لیستەدا نییە. ئایا عومەر دڵی ئاوی خواردەوە؟ بێگومان نەخێر. لێرەوە مەتەڵە گەورەکە دەست پێ دەکات. عومەر پلانێکی سامناکی دانا بۆ دڵنیایی زیاتر. عەبدوڵڵای کوڕی نارد بۆ لای دایکی بڕواداران و پێی وت، مەڵێ ئەمیرەلموئمینین، بەڵکو بڵێ عومەر مۆڵەت دەخوازێت لە تەنیشت هاوڕێکانی پێغەمبەر صلی اللە علیه وسلم و ئەبوبەکرەوە بنێژرێت عائیشە خانم وتی ئەو شوێنەم بۆ خۆم دانابوو بەڵام عومەر پێش خۆم دەخەم و ڕازیم کاتێک مۆڵەتی وەرگرت عومەر وەسیەتێکی توندی بۆ کوڕەکەی کرد و وتی کوڕم کاتێک مردم و بردیانم بۆ مزگەوت و نوێژم لەسەر بکەن سەیری ناو ڕیزی نوێژخوێنەکان بکە بزانە حوزەیفە ئامادەیە چونکە حوزەیفە نوێژ لەسەر دووڕوەکان ناکات ئەگەر حوزەیفە نوێژی لەسەر کردم مانای وایە ڕاستی پێوتوم و من لە دووڕوەکان نیم ئەو کات بمبەن بۆ لای عیشە خانم و جارێکی تر مۆڵەتی لێ وەربگرنەوە پێی بڵێن عومەر مردووە هاتوین بۆ جێبەجێکردنی باڵێنەکە چونکە دەترسم لە ژیانمدا لەبەر شەرم و ترسی دەسەڵاتم ڕازی بووبێت بەڵام ئێستا کە عومەر تەنها تەرمێکە با بە ویستی خۆی بێت هەر وایان کرد کاتێک بینیان حوزەیفە ئامادەی نوێژەکەیە زانیان عومەر ڕاستگۆ بووە، بردیانە بەردەم ماڵی عایشە و مۆڵەتیان وەرگرتەوە و هەر لەوێ نێژرا. سێرکەن، ئێمە باس لە کێ دەکەین؟ باس لەو پیاوە دەکەین کە نازناوی فاروق بوو. ئەو سنوورەی خودا لە نێوان حەق و باتڵدا کێشابووی. ئەو پیاوەی کاتێک بە شەقامێکدا دەڕۆشت، شەیتان ڕێگەکەی چۆڵ دەکرد و ڕووی وەردەگێڕا. پیاوێک کە دادپەروەریەکەی وەک شاخ بەرز بوو، مێژوو بە شکۆی ئەو دەستی پێکرد و کاتژمێری عەدالەت بۆ ڕێکخرا. ئەو عومەری کە پێغەمبەر صلی اللە علیە وسلم لە حەقیدا فەرمووی، خودا حەقی خستووەتە سەر زمان و دڵی عومەر. ئەو پیاوەی شکۆی دەسەڵاتەکەی لای نوێنەری پاشای ڕۆم ببوو بە مەتەڵ. کاتێک هات و بینی لەناو کۆشک و پاسەواندا نییە. بەڵکو لەسەر خۆڵی بیاباندا بێباک لە ژێر سێبەری دارێکدا خەوتووە، لەوێدا بوو وتی، حەکەمتە فعەدەلتە فئەمنتە فەنیمتە یا عومەر، واتە حوکمت کرد و دادپەروەر بوویت، بۆیە بێ خەم و ئارام خەوتوویت ئەی عومەر. بەڵام مەتەڵەکە لێرەدایە. ئەو پیاوەی زەوی لە ژێر پێی حوکمی دادەلەرزی، ئەو عومەرەی دەرگای پایتەختەکانی جیهانی واڵا دەکرد، لە دواهەناسەیدا وەک منداڵێکی بێدەسەڵات دەلەرزی و دەیوت، وەیل بۆ عومەر لە سزای خودا، ئەگەر لێی خۆش نەبێت. ئێستا با بگەڕێینەوە سەر پرسیارە سامناکەکە، ئەو پرسیارەی کە دەبێت پێش خەوتن لە خۆمانی بکەین، کاتێک ئەمە حاڵی عومەری مژدەپێدراوی بەهەشت بێت، ئەی حاڵی من و تۆ دەبێت چۆن بێت؟ ئێمەیەک کە ماڵی خوشک و برا دەخۆین، بە درۆ هەڵدەستین و بە درۆ دەخەوین، زوڵم لە هاوسەر و منداڵەکانمان دەکەین و بە ناهەق فرمێسکیان دەڕێژین، مافی هاوڕێ دەخۆین و نوقمی ئارەزووی مادە هۆشبەرەکانین، عومەر لە عەدالەتەکەی دەترسا نەک کەم بێت.